Aw kan theihmi, kan zanmang in siseh thlarau lei kong kan theihmi te hna hi Pathian sinin a rami an si maw si lo timi zeitindah kan theih khawh lai? Kan Baibal nih hin hi bantuk theih khawhnak ding ah hin tampi a kan cawnpiak. Hebru dal li Cang hleihnihnak ah cun hitihin a ti: Pathian bia cu a nung i a ṭhawng. Kaphnih har vainam nakin a har deuh. Hlang lakin a cheu khawh. Nunnak le thlarau an i tonnak tiang, hliahcang le thlik an i tonnak tiang a cheu khawh. Minung lungthin duhnak le ruahnak vialte kha a hngalh dih. Pathian sinin thuh khawhmi zeihmanh kan ngei lo tiah a kan cawnpiak. Pathian bia hi a nun bantukin zeizong vialte ah fimnak le hngalhthiamnak a kan petu a si. Thlarau lei in zei bantuk larnak kan hmuh kan ton hmanh ah Baibal hrambunh in kan chim zungzal awk a si. Pathian Bia Baibal nih cun biatak le biatak lo kha a kan hngalhter. Hlennak le Pathian biatak kha a kan thleidanter khawh. A caan ah cun kan minung lei in kan ruahmi le kan hmuhmi khi Pathian aw hlah maw tiah kan ruah tawn i cu bantuk hna zong cu amah Pathian bia lila in kan hngalh fian khawh ṭhan. Pathian ruahning le minung ruahning hi an i khat lo i minung kan zawhmi lam le Pathian a zawhmi lam zong hi aa lettalammi an si. Cu bantuk thleidan khawhnak ding ahcun Pathian bia in fimnak kan ngeih kha a biapi ngaingai. Kan tonmi, kan hmuhmi le kan ruahnak in biadik kawl ding kan si lo. Amah Pathian bia lawnglawng hi biadik a phuangtu umchun cu a si. Minung kan ruahnak cu aa dang liangluang. Biadik phuan ding ahcun hman tlak ngaingai an si tawn lo. Pathian bia belte cu ahohmanh nih thlen le remh khawhmi a si lo i hmanrua ṭha taktak kan ngeihmi a si. Kan hmuh kan tonmi siseh, kan ruahnak siseh, Pathian sinin a rami an si maw si lo tiah kan buai tawn. Hi bantuk zawn ah hin hmalaknak a har ngai caah Pathian bia in thazaang rak la zungzal. Korin kuat hnih cang linak ah cun zeicahtiah nan sinah a ra i kannih chimmi si loin Jesuh dang a hung chimmi zong kha nan rak pomhlawm duahmah ko hna i kannih nih kan in chimmi hna thlarau le thawngṭha he aa dang rumro komi thlarau le thawngṭha zong kha nan rak cohlan duahmah ko fawn hna tiah Paul nih Korin khuami ca a kuatmi hna kan hmuh. Cucaah Satan hi zei bantuk lam paoh in kan sinah ra in a kan hlen khawh zungzal ti hi kan theih awk a si. Satan pa nih hin kan ruahnak siseh kan zanmang ti hna in thil ṭhalo ah a kan hruai khawh ti hi kan fian ngaingai awk a si. Felfai ngai le ding fel ngai in a ra kho i zeitik caan paoh ah fak ngaingai in a kan hlen khawh zungzal. Cu bantuk hlennak ah kan i paih lonak ding caah Pathian nih a bia a kan pek. Jesuh Khrih vawlei i a rak tlonlen lio ah khan Satan misual pa teinak ding caah a zan mang le a ruahnak men hmang loin Hlanlio Pathian bia aa ṭialmi biakam hlun hna kha a rak hman tawn. Satan nih Jesuh Khrih a tukforh lio i lung kha changreu ah canter a ti lioah khan Jesuh Khrih nih Biakam Hlun Baibal hmangin a rak leh. Matthai dal li cangkhatnak in hitin kan hmuh hna. Cun Thlarau nih cun Jesuh cu Satan nih rak tukforh awkah ramlak ah a kalpi. Ni sawmli le zan sawmli rawl loin a um hnuah Jesuh cu a rawlṭam ngaingai. Khuachia cu a sinah a ra i, Nangmah cu Pathian Fapa na si ahcun hi lung hi changreu ah canter hna ngat, tiah a ti. Jesuh nih cun Cathiang nih pei minung hi rawl lawnglawng in a nung kho lo. Sihmanhsehlaw Pathian nih a chimmi paohpaoh cu a nunnak a si lai ti kha Deuteronomi dal riat caang thumnak in a rak leh. Cun Matthai dal li canganak ah hitin a ti: Khuachia nih cun Jesuh cu khuathiang ah khan a kalpi i biakinn par palek ah khan a chiah. Cun aa thawh i, “Nangmah cu Pathian Fapa na si ahcun vawlei ah khin vung zuang tuah, zeicahtiah Cathiang nih pei, Pathian nih nangmah kongah a vancungmi kha nawl a pek hna i annih nih an kut in an in cawi lai i na ke cu lungah naa khawng lai lo, a ti kha, tiah a ti. Cathiang nih pei Bawipa na Pathian cu hneksak hlah a ti ve kha, tiah Jesuh nih cun a leh. Cun khuachia nih cun Jesuh cu tlang sang ngaingaimi pakhat ah a kalpi i vawleicung ram vialte le a sunparnak vialte kha a hmuhsak i Na khuk naa bil i na ka biak ahcun hi vialte hi kaan pek lai, tiah a ti. Cun Jesuh nih cun a leh i, Satan, va kal cang. Cathiang nih pei, Bawipa na Pathian cu va bia law amah rian lawnglawng va ṭuan a ti kha, tiah a ti. Cun khuachia nih cun a kaltak i vancungmi kha an ra i Jesuh cu an rum hram ti zong kha Baibal ah kan hmuh. Jesuh Khrih nih sual dohnak ding caah Pathian biatak a hman hna ti hi kan hmuh khawh hna. Pathian nih hin a bia kan pialtak lo nakhnga a thlarau thianghlim in a kan hngalhter ṭhan zungzal. Pathian bia nih cun hnangamnak le daihnak a kan pek zungzal tawn. Kanmah nih kan theihnak le kan hngaknak lawng nih hin hnangamnak le lungdaihnak a kan pe bal lo e. Kan tonmi, kan fimnak, kan thiamnak zong nih hnangamnak a kan pe hlei lo. Cu kan fim thiamnak le kan hmuh kan tonmi hna zong nih cun biatak le biadik lo thleidannak zong a kan bawm fawn lo. Pathian bia tu cu thinlung tak le ruahnak taktak in kan rel ahcun kan caah ṭhathnanak tampi a kan petu a si. Pathian thiang thlarau le a bia cu pumkhat an si. Bia cu taksa i a canmi cu Jesuh Khrih hi a si. taksa pum hmangin minung kan sinah a rak tlong leng ve. Cun Jesuh Khrih nih taksa in vawlei a kaltak khawh in thlarau thianghlim in kan sinah a kan umpi. A bia le a cawnpiaknak vialte hna zumh ding le zulh ding le inunpi dingin cu a thlarau thianghlim nih cun nihin tiang a kan umpi zungzal. Efesa dalruk caang hlei sarihnak ah luchin caah khamhnak kha i chin u law Thlarau nih an pekmi hna vainam caah Pathian kha i lak u, a kan ti. Cu thlarau vainam cu kan ruahnak le kan zanmang meimei in kan hmuhmi pawl hi an si lo i Pathian bia lawnglawng hi a si timi kha fiang tein hika zawn ah hin kan hmuh khawh. Thlarau le pum cu pumkhat an si ti zong kha kan hngalh khawh. Thlarau vainam cu Pathian bia a si i kanmah minung i kan ruahnak kan hmuhning le kan zanmang te hna i kan hmuhmi kan i laarnak te hna kha an si lo ti zong kha kan hmuh khawh. Thlarau vainam cu Pathian bia a si bantukin kan nunnak ah Satan tukforhnak phunphun a kan hmuh kan ton tikah Baibal Pathian bia tak lawnglawng thlarau vainam in hin kan doh awk a si ti kha fiang tein hika hin a kan cawnpiak. Satan tukforhnak in kan luat khawhnak ding ahcun Pathian biatak bantukin thlarau vainam kha kan i ken zungzal awk a si. Cu thlarau vainam cu Pathian biatak a si bantukin Satan sualnak, Satan tukforhnak teinak ding caah cun Baibal kha kan rel zungzal awk a si ti kha hika hin a kan cawnpiak.